Tinosangana zvakare pazuva ranhasi tichitaura pamusoro wenyaya yatakataura svondo rapera yekuve mukundi. Last time takati isusu

Nhasi toda kutaura chifurira pamberi chechipiri what it takes to be a winner. Number two, a winner must expect opposition. A winner must expect Opposition. Matthew chapter 4 verse 4 ine zvainotaura Jesu apedza kubhabhatidzwa denga razuruka achinamata Mwari Baba vamupupurira. Verse 1. Sorry, Matthew chapter 4 verse 1 inoti iyo Then Jesus was led by the Spirit into the wilderness to be tempted by the devil.

Ndati inini pano kana uchizove mukundi unofanira kutarisira kurwiswa, unofanira kutarisira hondo, unofanira kutarisira upenyu hunogona kukuomera nezvinhu zvinogona kukuomera. Nguva zhinji nekuda kwezvatiri kana tisati tamatshuwa pakutenda, Tinoda an easy Christianity, an easy life. Toda kuenda kudenga in a rocking chair. Toda kuenda kudenga tichipushwa pawheelchair. Toda kuenda kudenga takatakurwa mumapapiro eh, engirozi eh, zvese zvakanakanaka. I want you to know that Christianity is a fight. You fight against the flesh, unorwa nenyama, unorwa navanhu, unorwa nenyika, unorwa nasatani, unorwa nemweya yetsvina, unorwa nezvakasiyana siyana. Taverenga rugwaro pana parwati Jesu apedza kutsanya, sorry, apedza kubhabhatidzwa, unotungamirirwa nomweya kurenje kunoyedzwa nasatani. Nguva zhinji isu tinoti mweya ngautitungamirire kutaura nendimi, kuprofita, kuona zviratidzo, kubudirira. But panapa unotungamirwa kwazvo nomweya kuna Satani kuti Satani amuyedze, kuti Satani amuchallenge, kuti Satani vatarisane face to face. It is very important to realize kuti when you get into a situation of war, into a situation of opposition opposition yakanakira kuti satani pana pa, unoti iye satani kuna jesu kana uri mwana wamwari shandura matombo aya ave chingwa jesu ndopaanopindira kuti munhu ararami nechingwa bedzi asi nemashoko ose anobuda mumuromo wamwari Zvazvakanakira kusangana neopposition, zvakanakira kusangana nasatani, zvazvakanakira kusangana nezvinorema, ndo paunoona number one it makes you discover who you are. Opposition inorivhila, inokumanifesta, inokurivhila zvauri, inorivhila level yematurity yako

Chechipiri, the enemy discovers who you are as well. Ukaverenga chapter eh, mubhaibheri kuna chapter eh, 19 eh, yaacts kune musikana aiprofita ana paul aiprofita ana paul ava varanda vamwari vazere nomweya mutsvene vanoshashumira evhangeri youmambo it is the enemy who is now identifying them it is the enemy who is now talking about them so opposition inoita kuti udiscover zvauri inoita kuti enemy ikudiscover futi kuti iwe wakamira sei nekuti inenge yasangana nechibhakera chako cheprayer chibhakera chako chomutsanyo chibhakera chako chendimi chibhakera chako chefaith you discover your strength and opposition makes you strong

Unoziva ukatarisa vanhu vari malevels akasiyana siyana eanointing, eblessing, neenyasha, neesuccess. Vamwe vanhu vanenge vari vadiki vachisimuka vanenge vachida zvauinazvo, vachida kusvika pauri but they don't know kuti wakarwa hondo dzakaita sei. Havazivi mavanga awakasangana nawo. So when you fight these battles, when you get this opposition and you win, you gain strength to overcome even further opposition inouya opposition makes you grow into maturity opposition inotesta the value and quality of your faith you cannot see the level of your faith you cannot see how strong your faith is usina kupinda muopposition kuve mukundi kune charwa newe kune arwa newe pane wawaita mutsimba naye ukamukunda pane chawarwa nacho ukachikunda pane vakarwa newe ukavakunda timoti 24 vs 7 paul unoti i have fought a good fight i have fought a good fight a good fight haisi fight yekukundwa haisi fight yekuisirwa pasi ifight inoratidza kuti ndiri mukundi i can only be a winner after i have fought a battle you can lose certain battles but at the end of the day you will win the whole war hondo yose unoikunda Fight a good fight. Don't surrender. Don't give up. Don't give in. Keep the faith. Takachengeta kutenda nekuti this war it's a war of faith. Wakatarira kuna Jesu. Jesu Bible rinoti kuna chapter 12 Jesu, verses, verse 1 and 2 inoti inoti iyo verse 2 inoti wakashora Jesu wakashora Wakazvidza, wakatarisira pasi kushorwa kwaakapinda nako, dambudziko raaka nekuti pamberi apo waiona victory, waiona kukunda. Saka mukundi ngaatarisire kurwiswa, mukundi ngaatarisire kuomerwa uchiomerwa uchikunda uchirwisa uchikunda unorwa nevanhu uchivakunda mweya yetsvina uchiikunda mashoko avanhu uchiwakunda satani uchimukunda masituation uchiwakunda saka a winner must face opposition